idiosyncratic the gafa passion ndijava right here mukomana anenge achingoita kunge mvura iri kuyerera so akatswabura chena mugore rekungangurwa vamwe vachinzi ngangu The idiosyncratic is a simple message. Ndakaona mkomana ati chwabu chwabu arida kudzoka. No, there are four reasons why Chamisa will not make it into the position he always aimed to have. Number one, mkomana is an opportunist. Anotaimira kuti election rakusvika otsvaga mkana wekurowa vanhu vekunzoko mari ashandisa politics. Anotrenda Politics as a currency. Eh, pane problem ipapo because haungangoshaika wadyiwa ka ozongodzoka nhawa kuti ndivhoterei uda kungotsvaka mavhoters kushandisa vanhu dai uri true leader ka uri kwakaenda kugold mining wakanoempawawo magweja Ndawakanoimbawo mavenda ndawakaendawo kumahwindi zvinoita president Mnangagwa vekuti even election rapera vachiri kuendesa zvibage kumamisha hupfu zvikafu vachiri kuimpawa mayouth vari kuvhura maopportunities ekuti vanhu vawane mabasa eh, vari kubatsira magweja vari kubatsira mahwindi he never stopped his hand of love ndo zvinorakidza a true leader number two hapari kubhaizika Mukomana uyo he, he can't be a leader weZimbabwe because ukatarisa vanhu vari kuleader, tarisa vari padhuze, usati waenda kure, mabodyguards. Suit yebodyguard rinenge rakarohwa raChamisa. Pane bodyguard raimbofamba so na na mukuru vatsvangirai so rarakagwinya mazuva acho mutemo uyo ndakaona zita rake haa baba ukamuona izvi nezvi achina chamisa baba ukaona suti yake uno iyayi akapedzera kuenda kudry cleaner kare nhamo yake unoita kuiona pakalezino so ape nezvaita kakupera anga akagwinya mazuva atsvangira aya you know ana biti vakatozonotreka tiri pasi nambokwira ndege nabiti boots shwada shwada yanga yakaruwa nabiti ana monzoro vakazongonati haiwa uyu mukomana anoda kudya ega so we can't trust you semayouth I'm sure kuti iwewe ukanzi versus holy ten muballot box unorohwa naholy ten achiti hoyo hoyo because munhu ari consistent kune vanhu vake anomuda mukupenga kwaanoita kaiva vane vanotomuda akadaro why heis consistent iwewe unoshaika odongodzoka ngo ndivhoterei aiwa ndandichimuvha nesilent strategy silent ipi Vanhu vanoda kumutungamirire you are disqualified by the idiosyncratic. Number three, mm, pari kubhaizika pari kubhaizika e, chamisa ukamutarisa history yake kubva pakashaya vatsvangire papa akanoti ndiye akuvhoterwa kuti ate president achisapotwa nemdc Mukana wake paakautadza kutonga adyiwa ka two pakuda kupindwa mumwe akaramba ndobva abuda akanoti ndakutanga yangu. Paanotanga yavo mbva waita kunyorerana mapepa nana Biti neteam yake ndobva apinda mbva arohwa naBiti vakutiya mukana wedu bva abuda futi akunotanga iwe nyika is not safe hands murume uyu Anopedzisira akuti nguva yemaelection haachada kubva pachigaro. Tinoita yaya yekutonga 25 years yanga yakuitika kuZimbabwe. Haa ukaona uchiramba kusira vamwe mupati ko kuzoti manakira anoita utungamiriri wenyika uri mustate wazimama uchirwa nemhepo so uh, we can't pari kubhaizika but pari kunyanyondishungurudza team yako aigute wamboona team yevamunangagwa here matama Fitness inenge inayo chiwenga wayo. Unasoona kuti apa pane murume apa. Wamboona here vamohad. Kamurebiro kawo kaka. Unasoona kuti haa iyi team yakakwana. Kugwinya kwaita mai opa chingura. Unoona kuti team ika. Awara ngati mumire team. Ande kuma youth emusangano. Hona. Hona ganda rangu. Hona boni boni. Hona wachi yacho. Chikombeya kana hope chunkonyo yo. jini raanenge apfeka nechishirt chemabox ona orit chedu ichi e, wiki ino chakafuta futa ichi chine majeta acho chine mazimoti achichide chichishaina nana scott vaiva chaisa vakwa ana simba chikanza wamona bhachi ne rakarohwa na simba chikanza pauk apa chiti mdc mdc chamisa chamisa e, Hazvibude, hazvibude. Lastly number four. Eh, reason yekuti tivhotere uchamisa mukomana achiri mudiki ndoezera rangu haa zvibude kuti isusu vakadzi wedu vazotanga kuti one vanhu vezera renyu vamapresident muri kuite neupenyu ivai serious neupenyu Hutungamiri hunoda vanhu vametshuwa paeji, vanhu vakuma 70 zvichikwira. Vanoisa kuti vanhu havana experience, havachaita zvimwe zvekungangura ngangura, zvekungwabura ngwabura, zvekungwangwaya ngwangwaya. Vanhu ava vabatanidza life, havachatsvaga mari nepolitics, vakaita mari kudhaya. Havachatsvaga mbiri nepolitics, vanhu vametshuwa. Saka with these small talks, I'm telling you Zimbabweans, Chamisa is a waste of time. Pakaitwa umwewo leader wo tinomuongororawo but watakapiwa naMwari zvisina kana godo neshanje. Aiwa vaMnangagwa huchi vanotapira kuti tswibidi zvekutoti pavakaiswa naMwari papa dai vararama nekusingaperi totowati ancestor vari mupenyu. The Idiosyncrate. Moona mota yanga yatengerwa comic pastor naVaMnangagwa mfana comic pastor abva atadzowo kubhadhara chikwereti changu ndakanoiti nyam but remember i VaMnangagwa wakuempire vapfana VaMnangagwa wakuempire i vanhu vaempire vakawanda man nyika yedu yokudadisa the idiosyncratic signing out Ngang.